leh khuma te kan ni ah yes yes yes bela teng renga leh biaka bike thar lawmna right kan kawng zawh lam hi short cut ni ngei tur ni ka la kal ngai mi lo mai a hetlai kawng tang chuan

tunah hian khamrang lam atangin kawngpui dai thleng tlang kawng kan zawh hawng a chutia kal chu kan han tum a ni a tum thut ang chi kha thut thut mai a police quarter sairang let's go let's go Nei tha hle mai a eh khu kan a va hnai leh si ve e zai tang chuan kal loh na chi ni lo ni kha chalo chalo let's go bye bye bye bye

Tulpawlin Riders Association of Durtlang ni tawp mah e an tlan phe hlep hlep mai hei tlan puar pup pup a then nuam viau e nuam viau e kan ride khat tawh a let's go hu khum te pawh puar pup mai train station khi ka ti hi train train station ka chu leh railway track an thlawk a ni rawt lo. Awm khitiang te chu sang ve. Kawng erawh a tha lo e.

Zun ve loh chuan che dawn tlat. A nuam kan ti em? A on lo a.

Welcome to Kolesay district. Mai ber ta leh na. A sia lo. Lamian tan te. A che lai deuh. A che lai deuh hi thang ang ho.

i te hi an rel kawng a thlawk leh luah mai la hei eng nge ni ang aw

A nuam em? A zia hlawm em? Kawtei hmu duh em? A zia kan hmu duh lo. Zia vang e? Office lui. Office lui hi thlawk. Aw biak eng e? Ai a ti. Rualkhang office lui ni hi. E khi khi eng e? Mualkhang gas siamna hun vei va. Yes, Mualkhang thleng chiah khi thlawk leh luah mai le. Rel thlawhna kan tia kan khaw lamah chuan hetah.

Aw, pi in mi dang phur a phal lo. Ehe! Thil ni. Ehe nge? Bial mek che lo pa. Ehe! Pi in tlan chak a phal lo. I tlan chak em i speed kha? Tlan chak lo, tlan chak lo. Heta bial a bike thar a awm bawk a. A sa si chu pa. Ko maw? Kher kher a sawi a. Insecular kha i insecular tih ziak ve a nih loh. Insecular ta ti thar. Heta. Nun thar hi min rawn sponsor dawn a, Vawigan Right hi. Hetah pakhum te leh a bike ropui khawp mai vawiin hi silpaulin gang durtlang RE deuhreuh silpaulin association. Kan lang pha dawn mi. yes mualkhang rel kawng hnuaiah an awm mek a ni a pui khawp mai sang tha vei vei le so so so le silpaulin gang silpaulin gang a rawn phei e.

Cheu ta in bual hi nawm hmel lutuk hei uiiii mak min ti ngam mai umm chawk a nei dawn nge thingpui nge tih vel kha a nia hei kan thleng ti zet hi car washing eh teh daih chuan eh eh aw.

heti lai ti zeti hotel tia hian mo a ờ. chhete kan han in hnawh puar zuai a chhun Bela hmm Bela a ni e Kan che thei tiraw Let's go let's go rin ai tak chuan kawng chu tha phian mai chhelai deuh chu an awm mah se heti lai kawng an kal hnu hnun ber ka kal hnu hnun ber kha chuan. Sanghnih, sawmhnih, pahnih, hnikkhat tih vel daih ni. Beiseia chuan hra tho. Ha, silpawlin kan hlip fel a, dress pangai nen. Hmm. Tan leh char char ang o. Sawi tawng khan vawiin hi chawpchilh lutuk tak maiin. Kan thian zinga pathum te bela biaka leh tengrenga ten ari bike thar an la a an right chakna a rei tawh a mahse kan hman hlei thei lo a hei vawiin chu chawp chilh deuh hian kan lo hman ber a nih hi. Sairang thleng ang u kan ti a, Sairang khan han thleng thla chiah chu. Kawnpui tang, Kawnpui tangin tlang kawngah an han ti leh ta a hei. A chawp chilh viau dawn e. E hei chu pe chhe ve va nal dawn ve. Ka hnung hi na mam tawh khawp mai a, ruah sur zo tawh a, darkar chan ve vel liam tawh a, ruah sur atangin kawng nal tawk chho vel lek a nih chuan. An awm dan a dang deuh ang. Paih zek zek mai hnunglam chu. Walkie talkie te hian on mawi ve lei la. Tangkai thin ni walkie talkie. Walkie talkie. A kawng chelai deuh ho kan thleng chho dawn niin ang riau mai a. An tlan vukna tur kawng chu awm tawh chiah lo. A khawi lai bawr tak nge kan thlen pawh hi ka hre lo a. E khai a hei chu Sunday a pawh tlan ngar ngar mai fit dawn e fit dawn e. Tunlai kan ride khat riau tawh. nuam khawp mai lunglei kawng ai chuan la zia ta le zia ta ka ni lunglei kawng ai chuan

chhe chho tan tlan tak tak hman loh a nuam tiang hi kawng tha tlan reng hi kan chak ber lo ve ka hma chiah hian khuma pukhum te a tlana dawleh ah sawn bela Hma chia Tengrenga, hma leh a Vanrosanga, dawh leh a Biaka. Jeffrey an hma hruai a kan hma hruai tupa hi bo deuh vang vang mai a tlan muang min ti deuh man hle o.

Yes, he zai hian bela bela a ni e. A rawn tlan chho che. Ah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mm. ka lek o khuma bike ah a chain sprocket chiang lo deuh a kan han pawt zuai zuai a keimah kan han pawt leh bawk a e khai a kawng chu va nuam ve ding ang o

Yo, yo, yo. Nuam lutuk, nuam lutuk. Ole ole. Pukup there. Yes, let's go, let's go. Let's go, let's go. Kan tam tak eh. Ah! Oh, pabiak ah! Eh, khai, eh, khai! Eh, khai, ava nuam ve, ava nuam ve. Oh, bela. Oh, bela, bela, bela.

Khai truck ho pawh a va ngil phei ve tlai kawng chu pui lutuk pui lutuk a that hunah phei chuan nuam dawn lutuk e hmm. an tlan pangai leh tawng oh video shoot video shoot zo e tlan Zoram enge enge e food park mo hei a cha mang tang kai takang mo han kal ve lova chak om ve o na khai voin lama ruan dong ve vak lo ni mo tlam kong chu e ka rong kal na dein ang lo ve nge ni a ro le to zok

Lo khu leh daih. Chir diak hmun atang kan chhuak a lo khu leh daih tlam chu. Hmm. Ding luau mai kong chhe mo. Hmm. Ka va ka va po bik don ve voin chu kan hu rual vek ang chu tia. Pawh dawn bik tlat. Ekhai a. Diak. Diak kon. Hmm. Kham rang diak kon. Ama ro chu. Tlan har sa em em ala om lo.

a hio an pui ve retaining wall chu eng eng mawni hmun tur chu niang a rap thlak duh khul tuk khul tuk khul tuk

ka chan ve a ngai a ni dawn ta hle mai ni dawn niin a lang ruah chu sur lo tawp mai khawla tawk khawla tawk Enge ni chinai an phul tih na mi varah hian um na lo nan chinai nge nge hre tawh bik lo Woo! Ah. Kaya den fer on soi na sa mai nuam tok hle mai à kong chu soi lei soi nu lung lei kong ai chuan tha deu yes khua pawh rawn tha chho darnga darnga bawr vela rawn tha ve chiah dar khat vel rawn han sur char char tawh a ama rawn chu tlam kawng chu hei sur ve lo nih hmel. Khu lutuk khu lutuk. Nuap par par va.

a tlan theih viau na chu an tlan dawn tak tak zin tur ni ila chuan tlang kawng chu la thlan awm tho motor phei chu pe awm lo kawng chhiat dan teh hi kan ri phei bep bep dawn.

a mawi e mawi e e a peng kan thleng der e khai a va hnai fe va hnai ve lawk aw lawk aw Ê hei, tlang kawng peng. Kawnpui dai lam. Kan thleng der mai. Kan bike siam le thil ei kha awm lo phei se chuan va hnai dawn ve. Mihring khan kan sawi ve ngawt a. Ka hre ta hauh lo mai a khawi kawng zawk nge nuam zawk ang. nuam ve ve. Tlang kawng lam peng kan thleng a, tlai chawihna tur an zawng aw. Let's go. Kawnpui lama ha chawihna tur zawng ang. Ti bual bual si lovin muangchang tein Kal lam kan tluang viau e Varausaanga fuse lo chat zeuh tih loh kha Chah lo ngaihna awm lo lawm Chah bi nei hlei nei Thir zai hmanga direct hmiah hmiah tawh mai emaw A pui viau E tlai chu lo va zau ta ve Kal lohna rei ta e Kal hnu hnun ber chu nikum maw nerm nikum nerm kha a ni chawina kan hmu nghal a ni maw hmm kual ve leng ul e Kuri hotel kam restaurant eh chiang nge chiang nge tui dawn kuri siam hi chu tui tur ang ai ang kan du kur kan lo ho petrol ami A tlem tawh mi. Eh. Kuri hotel kam restaurant thleng chiah. Eh, bela. A nuam em, nuam em. I hmel chi ani chu. Biak a. Pa biak a. Enge. I mawi e, i mawi e nang zawng. Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, gi. Kuri hotel kam restaurant. Hmm.

Chiang e. Chiang e, chiang e. Yes, yes, yes. Kuri Hotel. A bawng sa leh ar sa kan han ei treuh phawt a. Che chhuak leh dawn chi e tlang kawng lamah. Tlang kawng lam atangin Muangchang tein. Hei a tam zawk hian Kawnpuidai han. Kawlpui Daihrang, Ghost hunting an tia, kan tih kher ngaiin ka hrelo, kei chuan a tul kherin ka hrelo. Um, kan puar tlang e, puar tlang e. Nung thei em o, Vanrosanga bike khi. Oh chu chhuak leh chiah e. Nuam khawp mai vain right chu. Tum lo deuh in. Unplanned right an tiang tak meuh meuh kha ni e. Kan thian pa kima te tuai e te le. Um. Kan real minions dang te pawh han tel kim theih la chuan chak awm a mahse hman hun a inang si lo a a hman kan tam ni ber kha chawhma kan sawi ho a chawhnu ah an tlan chhuak thut a ni e sai rang kham rang atangin hmm. kawng kawng kha rin ain lo che lo A chhe lo. Chhe deuh tura ka ngai a mahse an lo thuam tha. Ama rawh chu tha han tih tur chu a ni chuang mih lo. Umm. A tha lutuk e han tih tur erawh chu ni lo a, ama rawh chu kan bike ang chuan kan la mam tawk vel khawp mai. Ama rawh chu rua sur loh chuan a khu ve dawn a nih kha ruah sur tawk a tlan harsa lo tawk vel in ruah sur ah bar thla hma vel in han he bar thla hma chu an theih tawh lo ang november hma vel in han thuam tha zeuh se. a nuam leh zual viau ang kan thusawi hi thleng hla dawn mieh lo na chu kan vlog pawh hi mi za velin an en ve leh ang a mi za vel leh vawiin a right mi pasarih nen za pasarih velin vlog khan rawn en ve leh ang a hmm a a nuam e a nuam e han han tlan vak vak kha kan ti ve vak lo a Ti meng. Tumah kan va dem lo a tlan a tlan vak vak pawl an awm a vak vak tih ah khan a tlan chak pawl an awm a um kei chu tlan chak lo pawl tlan chak pawh duh pawh ni lah kan bike in support lo tlan chak chi te tlan chak se a in zui chi a muang del del a tlan chi te chian tlan ila e khai a nal ve Tui tuk a. Kan hlim tlang a ni mai. Yo yo yo, tlai chu va chep ve, va chep ve, va chep ve. Muang chang in o, muang chang in o. Muang chang in o, muang chang in o, man mo thlak lo nia. Um. A pui don e, pui don e. He tlam kong chu e. Korte ni rawt long. Khitlam kawr atangin a rawn inpaih thla vek a nih hi. Tiang ang hi chu gear lian hian han ti thla del del mai la maw. Ka ke hnunga mam tawh mai sia. Muang changin muang changin. Ka ama ka ama. Cristiano Ronaldo pawh ti alawm kama kama Lanrem Kim hi rong kal lo a ani hi sawi tai la ani hi engmah thiam lo ania thiam nei lo tlan ve top thu top a bike kg san hi nia ani kg za sawm nga ka in dai ta tia ka indai ta tia tunlai badminton a khel thin a kg za sawmthum velah chuan thlak thlak tawh ka ring a chutiang vel chu nia a bike hi khawngaih thlak a nia nia rawn kal ta lo chu han sawi ta mai mai la hetiang vel khan hi kan thian ho chuta la rit thei mi lo khuma awm leh bawk a kutah khuan kg sawmnga pel thei mi lo Tunlai chu ka gain atia engzah nge kan tia nga hnih confuse ve em em tho mai ni amarawh chu ani um carpet chawi thang leh pu thang ania carpet roll khat hi chu enga tan mah ti bik chu ang lo kha khan ni ve leh tlat a e khai a nuam chho par par ve ama erawh chu tiang tlang kawng te kawng chho chhuk ai chu a inhnaih lutuk hi a tha ber lo a. thut thi awm thei nia. Fit sawm tal an tih thin kha nia. Hmm, ni han in zui tak tak hi zawn. Vawiin Hriata te biaka te bela te pawh hei kan han right ho thei a lawm awm hle mai naupang lai atanga an inkawm chho deuh ngat ngat kha kan nia hei pathian zarah an la dam chho ve hrek hrek a mahni puala bike te a mahni pual tih ah khan a va nuam chho ve ta kawng chu ngai kan la chauh loh chuan la tlan zel ang aw kan hnungah hian scooty rawn ti ve det det mai a nal la tawk what the fuck ngaihna awm lo a paih dawt. Bai hnung a ngaihna a awm lo. Chi ai loh, chi ai loh kha pawimawh ber tih ang nala chu maw. Chi ai loh. Ke hnung chu mam hret tawh chu ni. Kai paih nghal zel. Ah. ka hma a tlan leh ka hma hma leh a tlan hriata leh la rovela te hi sports bike khalh thrang an nia heta keini a ri lam tlan fuah fuah chu an tlak an chak kaw dang tih kan ring a ama erawh chu ari inzuih hi chu heti dal dal tlema discipline che ve chete. Maw? Discipline chhe te hnuaia right hi ngai ve a. Mi fate anga in um fua fua chi kan ni lo a. Ta vang khan do thei na. Maw? Do thei na sang tak nena right hi ngai ve a. Kan in phur ri thin bok sia. Hey. kan bike a rih hi chu thu hran ni se scooty tena min rawn leh pel ve fuah a han va um chak a han tih chang hi tam ania a ri in zui hi chu amarawh chu dawh theihna maw dawh theihna sang ber nena tlan hi ngai tunah pawh A bela khi four fifty nia biaka pawh khi four fifty nia heti dal dal a tlan reng hi chu an ning ve deuh mai thei amaro chu nakina kan la damanga pathian zara kan la right hla zel dawn te ni chuan inzir ngai khi ding fo fo dawn hi chu mong kham tawh dawn te enge ka zung dawn a a thei tawh lo teng renga zung lawk aw teng renga zung lawk

Nghak law law tlan leh nghal chawr chawr ang muang chang in muang mar in hma teng reng leh bel ah an awm bawk a hmm let's go let's go Dariat bawr vel ania chhihphir tluang tein kan lut chho e Pathian zara kan tluang e vain right nuam khawp mai zan lawn kan thlen khan ser khan zawk maw inkhawm an lo bang chho tana sihphir pawh an lo bang ve leh chiah mai hmm. kan tlan chak nge ser khan an bang hma nge sihphir an bang tlai zawk eng pawh chu ni se chawimawina leh ropuina te Messi a chang se tlan zel phawt ang Alpa tha Ronaldo erawh goat a ni e a ni reng zel bawk ang a ti ala awm bawk a an thian pa bawk a pawh khan ani hi Ronaldo fan ruhkawlh a nia a ruh kawl lutuk khi Messi kap loh a mu thei lo ang chi kha nia a si phir thla kan tlan mek a tlai chu vlog nge nge ngai khuma liam kon hmm liam ve zuai ton ta hen thlawk liam thla kha tlai kha nge a thlang zawk khulh leh aw khu mai thlawh liam na kha khoi lai nge kha e e e o khi ti lai chak deuh kha ani hmel khu khu ma liam khu ma liam kon um tuna a bike ah hian a engine chiah kha chang ani khu ma liam kon ha o khi lai kha Nangmah i tlan thlak hlauh kan lo ring deuh a ka lo nghak che a. Traumatized. Uh. Hmm. Ka ron chhan thei lo che ni hi. Muta chuak to bela zo. Bela chuai.